Dünýäde her hili zatlara gabat gelýäň. Arada şuň ýaly, köp ýaşamak, az ýaşamak, saglyk barada gürrüň çykdy, ony biri aýtdy. Dünýäde dokuz minut ýaşaýan jandaram bar diýdi. Oturanlaň birem degişip, Äl aýt, o dokuz minutda näme edibilýär-how? Biz ýaly işe gitjek bolsa, awtobusyň duralgasynda geçirjek ekeni ömrüni diýdi. Aý, ýok, ol dokuz minutda agtykly, çowlukly, ýuwlukly, gowulyklam bolup bilýär, diýdi. Bä, o gowulygam görýämi aýt, diýdi we o mikrobuna wagyl, diýdi. Eger bakteriýa bolsa, onda erbet däl. Ýöne käsi bar, myrtarrak, diýdi. Olaň durmuşyny syn etseň, şeýle bir hezillik, şeýle bir hezillik. Wirus bolsa o diýen däl. A batsiliýada nemeräk däl. Umuman eliňe teleskop alyp seretseň, şeýle bir täsinlikleri görýäň. Seredip başlan dessine haýl bakteriýa jemalyň eýýäm ogly boldy. Ogluň boldy, buşlukda inçeler bir minut geçip geçmäkä eýýäm murty taban ýigit boldy. Gapyda özi ýaly oglanlar bilen yragat gaty pala goňşularynyň aýnasyny döwüp ugrady. Içerden bakteriýa Jemal Aýuw Mikir ogly jan, bezzatçylyk etme, beýtme diýse, Bolýa-la Mahan goýsan aýt diýip, elindäki yragatkasyny özünden kiçilere berdi-de, öz deň-duşlary bilen eline gitar alyp, goňşy oglan-gyzlar bilen köçäni ala-zenzel edip ugrady. Ine, ýene bir minut geçip geçmäkä eýýäm. Wirus Bibiň goşaryndan tutdy-da, Mikroguly öýlerine alyp geldi. Ynha, Wirus Bibi jan, şu ýa-ha biziň tünegimiz diýerler. Waý-eý, bu görünýän garantgy näme? Garrym bar diýip, näme sen maňa öň aýtmadyň? Zakisa barmakaň aýtsaň bolmaýarmy? diýip, şaňňyllap ugrady. Ýerbi wirus Bibijan muň bary ýogy bir üç-dört minut ömri galypdyra näme etjek muň göwnüne degjek welin iller ýaly menem ýetmiş-segsen ýyl ýaşan bolsadym onda üç-dört minut däl üç-dört sagadam saklardym garryňy häziriň özünde žigulyňa mündirde garrylar saklanýan öýe taşlap gel bolmasada ynha men Yzyna öwrülmäkä bolýa bolýa wirus bibijan bolýa bolýa bolýa ejejan ejejan diýip bakteriýa Jemalyň goltugyna girip göteripdi öz žigulsyna mündürip mikroguly garrylar saklanýan öýe garşyn dag ýasady emma bakteriýa Jemal garrylaň saklanýan öýüne ýetmän ýolda wepat boldy ol ejesini ýerletdi. Oň baş ujunda oturyp, Ynha, biziň gyzymyz bolar. Şonda seň adyňy dakaryn, diýip, ejesi bilen hoşlaşyp, Žigulisine münüp, yzyna öwrülip, Žigulisiniň aýnasyna seredende, eýýäm çekgesiniň çalaran saçyny gördi. Heh, gör, wagt nähili geçýär. Ýöne şol azajyk wagtyň özünde-de Hysyrdili galmagally bolman sagdyn geçirmekligi başarmaly. Ine, biziň döwrümizde-de ömür sag bolup bolanok-da, käwa syrkawlaýýaň. Meňem ýadyma düşýär, bir iki sany gowy dost bardy welin, biri günleriň bir güni syrkawlaýar, beýlekem ony soramaga gidýär. Ýöne tebigatyň kanuny dürli-dürli bolýar. Şonuň üçin hem syrkawlan ker. Soramaga baranam ker däl. Bulaň arasyndaky bolup geçen gysgajyk gürrüň. Bä, mazaly öýde ekeniň-ow. Haý bir gowy sözler bile dostumyň göwnüni götereýin diýip, muň gapysyndan gelenini duýman galaýýa. Essalawmaleýkim! Aleýkim essalam!
Ýer dost ganymat bolýaňmy-ow, bäri bakýaňmy? Aý,
bir kun bäri dost. Gaýry zillum, gowulyk ýokdur. Heý, bolubilýär, bolubilýär, şeýle bolawersin hernä. Gowy bolawersin, gaty gowy daşy, gowy bolsa. Heý, gulagyň bäşiň iýsin. Aý, ýok, men gulagymam, bäşimem göremok, özüm eşidip geldim.
Muňa gulagyna gara keçe dykylypdyr. Garajagy oňat, Ýöne ol obada ýokdy, gaýdam-da, eşitse geler sen soramaga. Ahow, men öňem gaýry üzüldüm, ysgynsyz men, ýaramok, çaşyrjak bolýamyň meni. Ýo, men çaý içjek däl, sag bol. Men aýak üstünden soraýyn diýip geläýdim. Ýogsa özüň näme iýip-içýäň?
Zäher zakgun iýip içýän. Noş bolsun köpüräk iýjek bol. Adamyňky iýme bile-dä. Garaz bir zatjyk bokurdakdan geçirmeli-dä. Noş bolsun. Pormyň gursun. Pors aga gurgun, gurgun. Oňa salam aýdaryn barsam. Salamyň ýetir. Ahow, halypa. Gaharym gelýär meň. Ýok, men nahar iýjek däl, sag bol, bereket bersin. Özüň iý nahary bolsa. Aý, bu sammygyň biri meni çaşyrjak. Biziňkilerem şu somsany ýakyp bişirýär, ýöne men iýjek ýaly wagt, somsa diýesim gelenok. Bu saňa seredýän lukmanyň kimdir ýogsady, dogtoryň kim?
Ezraýyl.
Hä, eli ýeňildiroň, bijaý ökde diýip eşitýäs. Zor bolmaly. Aý, gulagyň gurmasyn seň. Gulam aga-da aýdaryn, Gurbana-da aýdaryn. Olar seni soramaga geler. Men onda gideýin dost, wagtymam ýok.
Gitseň, bahymrak gitsene. Gümüňdene maňryk git. Eşitmedim-le, näme diýdiň?
Öldürdi. Gümüňdenem aňryk git diýen. Ýa, gykylyň näme, ker bile gepleşýän ýaly. Men wagt guma däl, daga garşy barýan-a.